A tukah chuan Kawrdin Farhat-a chu hremna pein jail-ah chuan an thawn ta daih a, mahse hreh awm ti hmel pawh pu lo. He a tana hmun hi kum sawmhnih kal ta a Sahin-a tana hmun kha a ni a. Sahina kha a mak ngei in that tawh mah se a thih hnu ah pawh Ashley chu misual in an rawn la bi tum tlat si a. Chu chu a ti tu hria chhuah a tum dawn a, Sahina tanpui thin chu bia in in thurual pui a nei leh nei lo a zawt a. Ashley pawh chuan chutiang rilru ang deuh tho chu lo pu in misual an mah nih la bi tum tu chu tu nge aw ti in a ngaihtuah na a lo hmang ve nasa hle. Yagit chuan an hmelma pa Sahina khan fanu a nei tih lo hre chhuakin he a fanu hian a aia rawn awh chho a nih a ril nghal a. Tichuan, Sahina awmna thin hotel cctv te chu uluk taka enin hnuchham enkawlna in hrang hrang te chu a chhui ta vek a. Mahse, an hmelma pa fanu chu a chinchang reng reng an hre thei si lo. Ashley kianga awm reng a thiannu Ibrui chu a ni ang tih rin ngaihna reng reng an hre lo a ni. Ashley phei chuan an boruak tawn chu zep nei hauh lovin a la hrilh duak duak zui. Ibrui chuan a rukin jail vengtu pakhat kal tlangin jail a tang ve pakhat chu lehkha thawn a phuba laksak turin a ngen a. Tichuan Farhat-a chu zanah tui taka mut lai chuan chu pa chu bathroom-ah lutin thil hriam tawk hi a va la ru zeuh a. A thawmhnaw thukru in Farhata mutna lam chu a pan ṭhem ṭhem a, mahse a vit dawn chiah tih ah Farhata chuan a lo rek kang awt. Heng tang ho zinga gang leader Ajata chuan Farhata chet dan chu pa a lo ti ṭhak ṭhak khawp mai a, an lo ngaisang khawp mai. Chuta tang chuan Farhata chanchin chu hre chhoviin a hmelma Shahina tha changdawltu chu hrilh ta a. A sawi dan chuan, Shahina khan fanu neiin a fanu chuan jail atan chhung zawng khan a lo tlawh thin a. Hnuchham ina a awm hnuah sumdawng hausa tak hian a zirna tum sakin doctor hial a ni tawh tia hrilh a. Farhata chuan, An mi sawi lai mek chu Ebru ngei kha a ni tih a hrethiam ta. A nupui lah chu Ebru inah awm mek bawk si. Tichuan, jail kawngkhar te chu tiri vak vakin a nupui biaka duh thu chu guard te hnenah chuan a sawi ta vat a. Mahse, a au nasat em avang chuan guard te chuan rawn luh chilhin an rawn sawi sa ta vak a. Chumi hnuah a falin an la khung ta daih zui. Chutih laiin Ashley pawh chuan Abby chu lo ringhlel ve chiah a, lukhum pakhat hmuhin chu lukhum chu an hmel mapa kianga kal hmeichhe pakhat ina a khum ang chiah chiah kha a ni tih hmuhin Abby thlalak hlui te pawh chu hnu chham ina awm thlalak pakhat nen chuan a inang riau tih a hmu bawk. Yagita chu kawl nghal vatin a thil hriat te a va hrilh hnu chuan Yagita pawh chuan chu lai hmun atanga chhuak vat tur chuan a lo hrilh nghal a. Mahse an inbe lai chu i bu chuan a lo hre phat tlat mai. A ziah thup buai tawh lovin Ashley chu silaina tin ta ran mai. Rei tak atang tawh a phu balak a lo tum tawh thu te chu sawi chhuah vekin Farhad nena khami nia ambulance-ah an intawn chhan pawh kha a remruat vek lo ni chuan, Mahse khami ni khan Ashley chu misual ho khan an that mai dawn emaw a tih laiin Farhata nen an inhmangaih pha ta daih si. Chu chu remchangah la ka tum leh ta ni. A pa kha Farhat an a thahsak avangin Ashley chu thahsak ve a tum nghet ta bur tawh mai. Mahse silai a hmet puak dawn chiah tia Yaget chuan an kawngka chu rawn ti chhiat ta rup a. Ibru nen chuan an inhmachhawn ta. A si chu Abu chuan man bet in silai chuan a tin leh ran a, kah a tum chu a silai a jam ta tlat mai le. Chu chu Ashley chuan remchang ah lo la ve in Abu chu a nam per dawr a, Yagit chuan a lo kap ve vat bawk a. Mahse Ashley unaupa chema lo thlen chuan a nupui hual Abu-i lo let reng chu a rawn hmu ve a, a rilru a na in a tuar thiam lo kher mai. Mahse a farnu tal a him phah a, a zia viau e. La Mika chuan tlangval hnenah chuan a testimony thlak tur a lo hrilhin approve puh vek turin a lo nur a. Hei vang hian a tuk zingah Ferhat-a chu jail atanga chhuah tir a ni dawn ta. Mahse, a unaupa Yegget erawh chuan approve thau vang khan jail-ah a tan a ngai ta thung si. Ferhat-a chuan a ngaihtuah ngei mai. Nomik hnenah chuan va kalin Yagita tan lawyer tha deuh ngaihtuahsak turin a va ngen a. Mahse Nomika chuan, Jail-a min khung tum ngar ngar tu kha chhanchhuah ka tumna chhan tur ka hre reng reng lo a lo ti hmak si. A tawngkam avang hian Farhat-a hian a ngei phah hle bawk a ni. Mahse amah pui turin Ajat-a kha a lo awm hlauh mai. Ajat-a hian thil ka tihsual avanga jail tang ka ni lo va, Ka duh thlanna vang zawk a awm ka ni, a ti a. A pate lakah hian intu lut lutuk tawh lo turin a lo hrilh bawk a. A chhan chu a pate nun dan hi a rapthlak si a, amah mai ni lo, a hmangaih te leh a kianga awm te a tih nat phah mai mai ang, a ti a ni. Ajit-a fanu hi an rama lawyer tha ber te zinga mi lo ni hlauhin a puihna kal tlang hian Yagita chu chhuah zalen a ni ta hial bawk a.

Gaulamita nufa chu an sa ngei mai, mahse Namika chuan an thla vang lo hauh thak lo. He thil thlen hma dar kar hnih kal ta khan Gaulami nu chuan Namika chu va hau in a fapa chhan chhuah lo avangin a va dem chiam a. Namika secretary chu rawn inrawlh ve in, Yagita chhan chhuak tura a ngen dan ah che hian nakin lawkah jail a khung tum na che a pui ve mai lo maw a rawn ti ta. He thu vang hian Namika awm chu nuam tawh hlawl lo. Asia leh Farhata te chuan ngai an awh thei tawh lova, Farhata chu a nupui kiangah pawh a mu ngam tawh chiah lo, a chhan chu a nupui hi amah avangin a him lo palang tih a hlau si. Astila chuan a pasal awm dan chu hrethiam lovin a ning ta hle mai a, rei taka en liam mai mai hnuin Namika te inneih zan chuan a dawh thei nen a tlin ta lo. Tho thutin Farhata chu a falin a va titi pui ta tawp a. Hetia min hla tul tul hi ka hre thiam lo. Min hmangaih lo nih chuan min hrilh mai rawh, ka chhuak mai ang, a ti ta tawp a. Farhata chuan a nupui chu chan a hlau bawk si. A ti ngei na hre lo chuan a fawp ta tawp a. Mahse tui taka an in fawh lai chuan security te chu tlan phe sup sup in Namik a si lai a ka nih thu an lo sawi ta mai. Namik a insiam mawlh mawlh lai chuan Farhata nu chuan silai nen a va luh chilh a, Ka nun ti chhe tui nia, ka fapa te pahnih ten nu anga min en loh na chhan pawh nangmah i ni tiin tuna lah a nupui thar turin a hmu si tin an en atangin a hnawchhuak ta hial si. Namika hnenah chuan a tawp nan, Min lo hmangaih ngai hrim hrim em? tiin a zawt a, Namika chuan aih tiin a lu lo thim ta si. Chutah le, Farhata nu chuan silai chu vawi thum hmet buakin a fate pathum pualin Namika chu kap ta a ni. Mahse, amah inkah hlum tuma intin mai tak chuan Mister Ajeta chuan a lo man a, a kut ze thla chu hruk fai sakin pindan dangah chuan hahdam turin a hruai hrang ta daih a. Chumi hnu chuan Ashley chu kovin a nu chu thlamuan tur a hrilhin a pawi khawih te chu thupui turin a hrilh a. Mister Ajeta-n heti taka Farhat-a nu humhim a duh ta hi an hre thiam lo tlang hle a ni. Namika chu a la thi chiah lova hospital lamah chuan an kalpui ta nghal a. Farhat-a nu chu va lang ve in Namika secretary chuan a lo an khum nasa hle. Asli chuan rang taka lo nawrsawn in ngawi turin a lo hrilh nghal hmak a, a chhan chu Farhat-a a nu kah a ni tia hriat chuan thu dik inthup zawng zawng a hriat phah theih dawn si a, Namika hian a fapa duat ber chu a chan phal dawn bawk si lo a ni. Namika lo harh hnu chuan Farhat-a hnenah Ani pawh chuan amah kaptu chu a zep ta tlat a, hmai tuam anih thu sawiin tunge tia hriat loh thu a lo hrilh bawk. Mahse Farhata chu mifing tak ania, thil dik lo a awm tih chu a rilruin a hre ta thuai mai. Asli tan pawh chuan dawt phuah chawp char char a ngai ang. Farhata nu pawh chu Namika bulah chuan va kal vein a fate pathum chu tina tawh lo turin a chah a, anih loh chuan i tuar ang tiin a vau nghal bawk ani. Namika pawh chuan Farhat-a nu hi harsatna tam tak pal tlang tawh a ni tih hria in Police-a hrilh loh tur thu a lo tiam ve bawk a. In atang pawha an chhuah a ngaih loh thu a hrilh ta bawk. Mahse, in atanga lo hnawtchhuak tu Namika nupui tur chu a ngaih dan a ni hauh lo thung a. Amaherawhchu a pasal hual thu chu a vawthlang ngam bawk si lo. A ngawi rih ta tawp mai a ni. Twenty lah chuan Gaulamita nufa chu lo vawin a thu anga an awm lo a nih chuan Farhatan Sahina that lai video khat tlangzarh te a tum ut ut a. Mahse, a nupuia unaupa chu mi rilru tha tak lo ni hlauhin an nufa chuan pui a tum ta. Gaulamifa leh tupa chuan a nupuia thih tak avang chuan an naute chu enkawl ngaihna a hriat tawh loh thu sawiin Gaulami kutah chuan a dah ta tawp a.

I una pa Farhat-a hnenah ka sawi dawn, a la ti fan si. Gaulami rilru chu a va han hat tak em. A una pa chu a chungah a thin ur nasa dawn ropui si. Tur a ei ta tawp mai. Mahse, vaneih thlak takin a faneihna pa chuan rawn hmu hmanin a rawn chhan chhuak hman hlauh a. Naute pi chuan an chhung dangte hnenah chuan Gaulamin a fapa nupui nei tawh fa chu a pai tih a lo sawi hman hram a. Farhatan a hriat ve leh chuan a sa phat a, a far nu chu thah a tum ta mai. Mahse kawng lakah a Biden chuan lo dangin, I far nu nat tur zia hi i ngaihtuah ve lovem ni? I hriat ai chuan ama nunna lak hial pawh a duh zawk a sin, tiin a lo hau a. Farhata chu a inngaihtuah chiang ta a, a inthiam lo ngei mai. Mahse a far nu hnena a faneihna pa zawh chuan. A far nu chu a ngawi tlat lawi si. Chu veleh a thinrim so sang leh in a silai chu pawnah a va kap nghek nghek ringawt. A far nu a ngaihsak tha lo lutuk te chu in chhir in tur hial a ei duh ta te chu hre awm a ti hle bawk a. Tin, Aslin heng zawng zawng a lo thu pui hi a thin a ur hle a. Naute hial a chhar sak hnuah a zia pui trang trang chu a hre thiam lo hle ni. Mahse, Asli chuan, Ka zia pui mai loh chuan silai nena hmachhawn i tum zel sialawm a ti ve tlat bawk si. Farhata chuan chhan ngaihna pawh hre tawh lo a ni. Zanriah chuan Farhata chu Sema nen a fâl in an inhmu a, Sema chuan a far nu chu chhuah zalen tawh mai tur chuan a ngen a. A chhan pawh Farhata kiang a awm chu a him lo in buaina te a nei reng zel bawk si. Ashley nunna chuan a tuar ve palang tih a hlau a ni. Farhata hian chup chu a hlau ve reng bawk a. A si ve thung chuan Sema hnenah chuan, Thih pha hial dawn pawh ni mai la, Farhata hi ka kalsan dawn lo reng reng, a lo ti ve tlat bawk si. Farhata tan pawh inthenna lehkha ngaihtuah vat chu tha ta ni. Tichuan, a lawyer chu call-in an inthenna tur lehkha chu lo basaih tur chuan a hrilh ta tawp a. A lawyer pawh chuan an inhmangaih zia hriain chutia inthenna lehkha a ngaihtuah ta mai chu maka ti viau mai a. Ashley chu call nghalin thil awmzia a va hrilh pawh chuan Ashley chu a kehsawm vek hi a ni ber a, a mittui chu dang zo lovin a tap zawih zawih bawk a. Farhat a lo haw chuan engmah a lo sawi hauh lo, a pasal hi then a tum lo bur. Chu ai chuan Farhat-a'n harsatna a neih zawng zawng te chu pal tlangpui tumin tan a la sauh zawk a. Gaulo mite nufa pawh chu an in atang chuan chhuakin Ashley te inhnuiah chuan an awm ve a, Abiden-a chuan a la inat viau a, hmalak a tum ta a ni. Tichuan. Farhata hnenah chuan a far nuh nupuia a neih duh thu chu a sawi ta tawp a, mahse Farhata chuan a lo khawih hrep. Abidena chuan rilru chhia a put loh thu te sawiin a far nu te nufa a khawngaih vanga ti mai a ni tih a sawi ve trawk trawk a. Pasal dang bo nei se a pasal chuan a hmuhsit phah dawn tho si, hetianga sawn pawm ringawt chu mi hmuhsit a hlawh dawn bawk si. Farhata chuan he pa hi a la ring thei thlawt bawk si lo. A farnu hnenah chuan va kalin. Eng ruahman na nge an neih tih chu a va zawt ta vel a, mahse Gaulami chuan chhan ngaihna reng a lo hre bawk si lo. A thinrim beng daih nan a nu chuan pawnah a chhuah pui ta tawp a, I nu ka nihna angin min za lo mal a, i far nu hi a chet dan apiang a lo hau zel chuh, hriawm a ti ve tawk tawh tiin a hau a. Mahse Farhata chu a thinrim em avang chuan a nu chu engkimah chuan a mawhpuh ta. Ka farnu saw nangmah ang chauh a i chhuah a, dawt leh thuru clear in a nun tawh saw a ti a, A sawi thui hmain Ashley chuan a rawn beng dai hman hram a, Ashley thinrim hi chu a ni ang, pa rorum meuh pawh hian an hnial zo ngai lo. A hran pa liau liauin inhnuai lamah chuan ko lutin a la hauh chhun zawm leh chek zui. Bidena hian i fainu hi hun hriawm tak hma chhun tir a phal lo va, kei pawh hian chutiang bawkin i hun hriawm zawng zawng pal tlangpui che hi ka inhuam asin, mahse i inthlak danglam duh lo anih chuan kan inthen ang, tiin inthen a, a vau let ta zek a. Inthen chu far heta hian a lo zuam meuh lo a nia nge, a nupui chu kuah. Mahse, a hmangaih zia sawi lang thiam bawk si lo. Chhawp leh ta ringawt mai ni. Mahse, Ashley rilru thawh ipik lutuk chuan Kianzai a rel thei si lo. Nupa nun an hman zawh hnu chuan a zum bun chu lehkha nen Farhat a chhiar atan a dah ta tawp a. Farhat a muhil a rawn harh chuan a thil hmuchhiah chu hmu ta. In siam sawk sawk a va um zui nghal in a va hmu ta ngei mai. A nupui hnen ah chuan thu pe tak hian min kalsan ka phal lo. A ti vin ta that a, mahse chutiang ringawt a inkoh chu tu in nge duh tehlul ang. Ashley chuan tal chhuah tum nasa mai. Farhat a chuan car ah thut luih tir in motor chu khalh nghal vat a. A mi zia chu Ashley chuan ha thlak a va han ti tak. A tih ngai na hre lo chuan a pasal hnen ah a hmangaih zia hrilh ta tawp a. Mahse, Farhata lah chuan, Ka hlauh ang ngeiin thil a thleng a nih chu, a lo ti ta daih mai si. A ti thinrim lutuk chu motor atang chuan zuan thlak a tum ta. An inhauh buai lai chuan car pahnih hi an lam pan chuan an lo tlan thut a, an accident phah ta. Darkar tam fe liam leh hnu chuan Ashley chu khum atang chuan a harh zawk mai. An accident kha Peter pakhat hian lo hmuh in Tawlai lir hian thei leh thei lo in a lo nawr sawn chu ni in ni khaw hrilh lo an awm lai te chuan an hming in an lo in au tawn sek a ni awm e. Peter chuan in in hmangaih awm hle mai ti in a lo chhaih pah zeuh a. Ashley kutzung chang chu an accident na khan a tliah avang in Farhat a chuan a bual a. A nupui hnenah hian a hmangaihzia sawi ngai lo mahse, a chezia erawh a tilang nasa hle thung. Chutia an inngaihsak hliau hliau lai chuan an thlen in nu fanu chuan nau a vei ta thut mai le. Damdawi in thlen nan hun an nei tawh bawk si lo. Asli chuan. Nau chu a chhar sak mai a ngai ta. Farhata pawh chu che vat vatin an mamawh tur te chu a lo la vat vat a. Nakinah chuan tha takin mipa an chhar thei ta. A nu lawm lutuk chuan naute hmingah Farhat a tih chu phuah ta nghe nghe ni. Asli chuan naute chu Farhat a pawm luih tir ta vel a, Asli chuan a lo nuih ta. Chu lai hmun atang chuan tuipui kam hnaih a an inruak ah chuan insuanin i nung rual tak hian an awm dun ta a. Mite tih dan anga thing thi chunga zung bun bun tir te pawh chu thiam lo mah se, Ashley chuan a nihna ang tawp chuan a pawm tho a. A kekawr ip te mi zung buna pek tawp pawh chuan lum takin a lo la ve mai bawk a. In lamah Namika chu Farhat-a biak tlang thei lo vang chuan a thin a lo ur hle mai. Ashley an nuna a rawn lan ve tang chuan Farhat-a chuan amah chu a hlat ta riau in a hria a ni. Kyunti hnenah chuan Ashley chu that turin thu pet a. Farhata te nupa meilum ai pah a an lo inkuah rial lai chuan pawn lamah misualin an lo hual tuau tuau a. Farheta tukhumah laser va chhun va va in an kap dawn chiah tiah misual ho chu pakhat te te chuan tu tih hriat loh chuan a rawn kap ta hmiah hmiah mai. Kyunti pawh chu hlau hlawpin a tlan chhe ta vang vang. Hetia Farhat-a te lo venghimtu hi tu dang ni lovin Mister Ajeta fanu lawyer kha a ni. Ajeta hian Namika te inah an thusawi ngaihthlak rukna a lo dah daih tawh a, an thusawi a ngaihthlak atangin an thil tum chu a lo hria a, a fanu chu Asli venghim tur chuan a tir ta hi lo ni a. A hma zawng kha chuan Farhat-a hi bengvar thin em em a ni a, a bul vela thil thleng te chu a hre thei em em thin. Mahse, tun tum chu hmangaihna a luang liam nasa bawk a, Engmah ṭhi loin a nupui kiangah chuan a lo nui vel mai mai rin i. Ina haw hunah thil ṭha lo eng emaw tak chuan a lo hmuak ngei ang le. Namika chuan a ro ro chuntu tur Farhat-a kawppui chu ngai thei si lo. Nikhat chu Ashley chuan nau awmin park-ah chuan naupang nen an awm a, misual ruahmanna chu a hre lawk der si lo. A hmuh loh hlan chuanin a vapa chu misual chuan an hruai bo ta daih. Ashley chuan a hmuh ve leh va um zui nghalin a vapa chu va chhan a tum a. Mahse, misual chuan amah chu motor ah chuan an lo khung tel ta daih. Chutia an innawr lut lai tak chu a pasal chuan a rawn hmu hman lo a, a um zui nghal vat. Misual chuan anmahni um zuitu motor ke chu an va kah chhiat sak a, engtin tin emaw an tlan chhiat san thei hram. Ashley leh a vapa chu warehouse pakhatah hian an hruai ta daih mai a.

Asli vapa hi a tlan chhuak a nih chuan naupang pa Yagita chu Namika chungah a lawm viau dawn bawk a. An lamah Yagita a teng a nih vaih chuan Asli chu that pawh ni se, Yagit chuan an thla vanga hauh tlat tawh dawn a ni tih Namika hian a hre thiam vek a ni. Tichuan, Kyanti chuan Asli chu a mit tuam sakin a chhuah zalen lui ta a. Yagita kha cheng mak tutuai i nga theh chhuah lo inring turin lo hrilh ang che. Naktukah min pe lo a nih chuan naupang hi kan that ang tiin Misual chuan a chah ta. Asli chu petrol pump hmai berah tlan nghalin phone hawh tur a va zawng a, Farhata leh Yagita chu call nghalin thil awmzia chu hrilh ta. Misualin cheng mak ta duai nga an phut thu a sawi chuan chutiang zat zat chu tumah chuan an nei bawk si lo. Tichuan rin ang ngei ngeiin Namika chu an va pun ta. Mahse, Namika chuan sung chu lo pe mai lovin Yagit nena a fala ti ti phawt chu a lo ngiat a. Yagita hnenah chuan. Buaina min thlen nasa tawh lutuk. Chu bakah jail lama min nawr liam tumtu fapa ka chhan chhuahna chhan tur hi a awm reng reng hlein em? Ni mah se la, ka lama i tan dawn chuan ka pui ang che, a ti ta. Yagit atan chuan a tlawm thlak ngei mai. Mahse a fapa chu chhan chhuah duh luatah Namika hnuaiah chuan a kun dawn ta. Rilru nat tak chung chuan Namika kut chu a fawp ta. Farhata chuan a unaupa chu a lei nat khawp mai a. Yagita chuan kuahin a awmah chuan a tap hawm hawm a. A tukah chuan Namika chu misual ho hnenah va kalin an phut ang zat pawisa pawh chu a khai lut ngei a. Mahse, misual ho chuan pawisa chu chhuhsakin an tlan bo pui ta tai mai. Twenty khan heng ho hi pawisa tlem teh bak chhawr man a lo pe duh lo chu niin an thinrim chuan amah chu nikhaw hre lova siamin an dah bo ta daih a. Namika tihngaihna hre lo chuan naupang chu kaiin a chhuah pui ta tawp a. Sema leh police dangte hnenah chuan thil awmzia hrilhin misual ho chu a va zawn tir a. Sema chuan Khuenti lo harh chhuak lai tak chu a va hmu fuh ta a, Khuenti chuan a lo kap ringawt mai. Silai ri vang chuan pawn lama mite pawh an lo phawk lek viau bawk a, thil awm zian va thli thlai chiah chu Sema chu ni khaw hre lo in a lo let der tawh si. Asli chuan rilru nut tak chuan au lawm lawm mahse a harh thei si lo. Hospital lamah chuan a unaupa chu zui zelin a nunna chu chhan theih a la awm a ring tlat a. Hmanhmawh takah surgery a neihsak hnuah vaneih thlak takin a unaupa nunna chu chhan sak thei ta. Farhat pawh chuan a lawmpui ve hle a, engkim a fel leh vek chu a tiam a ni. Farhita chu Yagita nen chuan tang rualin police te puihna nen misual ho chu zawn chhuan tum ta an tum a ruh bawk a, an mizawn chu an man ta thuai reng bawk a. Mahse misual pa chuan anmahni tirtu hming a sawi dawn chiah tia Kyanti chuan hnim buk kar atang chuan a rawn kap hlum hmak. Yagita chuan Namika pawisa chu va pe letin Namika hnuaiah chuan a kun a ngai ta lo va, a hma a a dinhmun angah khan a ding leh thei ta. Chu chu duhtawk mai lovin pawisa nawi tlem chu a ip te a dah pah chuan, Tikhan i cheng khat mah ka ba lo aw, a ti sap a. Mami ka thin chu ur ngei mai. Twenty chu rekin, Mi hman tlak loh pa, thil zawng zawng i ti buai vek alawm, tiin a hau ta hrep a. Twenty chuan phuba la ka tum ngei ang le. Hospital ah chuan clown anga inchei pakhat hi lutin CCTV chu a balloon chuan a hliah hmak a. Sema trip khai laiah chuan damdawi hi a va chiu lut a, reilo teah Sema chu khur nghal char char in a boral ta vat a, Ashley pawh chuan a theih tawp chhuah mahse a mangṭha ngai ta si. Sema chu ui tak chung chuan an vui liam ta, Ashley chuan a unaupa boral chu a tuar ngei mai. Farhata pawh chuan a theih tawp in a lo hnem ve bawk a, mahse ṭah lai a bang thei si lo. A unaupa chu awm lo se tun dinhmun a thleng thei dawn lo tih hria in a ui a, a rilru na em em a ni. Nikhua a han rei deuh hnu chuan Ferhata chuan a nupui tih thawven nan tiin hmun hrang hrang ah a chhuahpui a, an pahnih chuan chhungte chan nat zia te sawi dun in an hun chu an hmang ral ta thin a. Mahse an inrin loh hlan chuan Quenty chuan chet a lo la leh tlat tawh. A hote nen Ferhata te hotel thlenna ah kalin reception ah chuan Ferhata te room chu an zawt ta a, Receptionist chuan a rukin Farhata chu kawlin thil awmzia chu an hrilh hman. Tichuan, hmanhmawh taka che in tlanchhiat dan an ngaihtuah ta vat a. Misawl hovin an rawn nan chin pawh chuan silai muthlawk vel chuan Ashley chu a ti buai tawh lem lo. Thiam takin misual ho awmna lam chu a pasal lo hrilh zelin kawngka te chu a lo han sak hial a. Car-ah pawh chuan a pasal silai chu load sakin steering wheel chu a lo dawm sak bawk a. Farhata chu dak chhuakin misual ho chu a kap zui ta a, him takin an haw theih phah ta ni. Ashley hian hetiang hun hlauhawm tak tak te hi a tawng chang tawh a, ngai a nei tawh anih hmel.